njĩtagwo mwaura wa wanjikũ na maya nĩ managĩ na icanjama cia kiumia na kiumia gĩkĩ aikaria gĩtuamba kĩhumbu-inĩ mwena wa gatanga no gũkaya marakaya nĩ kũnyamario nĩ therũ tarorai ũrĩa ciracuhũka mĩtĩ-inĩ na niĩ rĩu ona nĩnemetwo nĩ kũrĩma ndĩ na kahũa na nĩko kandeithagia na rĩu ndirateithĩka

Iria atumia nĩ ciramoria. Ũgacoka ningĩ therũ ici ithuĩ tũrĩ atumia rĩ, tũtingĩhũra therũ ciatuona ũira wa mwana nacio gacikũng'aũranie ciũkaga kinya hakuhĩ na gũkũmemia. ona ngui ikĩremetwo nĩcio iraraga igĩthiĩ kũrĩa ũtukũ mabati-inĩ Haiya, cihambaga nginya mabati igũrũ. Toro nĩ ũgũgĩũka. na rĩu we ũciĩraga atĩa Ĩ, ona tukå cieraga cindwe cindwe ndä toro ingä ndangire ĩ gwaku nakuo tiga ũguo ũrauga ta rĩu gwakwa niĩ ona ingĩruga irio hĩtie hingũre mũrango thaburi ya ngima thiaga gũcaria mũgũnda ĩgĩka atĩa mũgũnda ĩgĩkururirio nĩ therũ kinya irio ciĩ riko igũteng'ũragĩra iko ta rĩu ũraikara hau nja wanjie kũgwatwo waru wĩ mũtumia tondũ citiragwĩtigĩra karati ikahuria waru ikahuria ũkũrugĩra ciana kĩ he nĩ cigũkĩgĩa kwa ciakoo nĩ nyamũ ingĩ irĩkũ imũthumbũraga igacoka goka ingĩ ciĩtagwo thia ciĩtagwo njege na huko atũcarĩria ndawa mũbunge Rahocabi athiĩ kwa Game Water athiĩ aria ithuĩ tũhũrĩrwo nũgũ na Gacũi na ngavana Mwangi wa Iria onake atũteithie na Sabina. Twambe tũtigane na icio rĩu. Hena mũndũ ũraigua arakarĩtio mũno nĩ mbara ya njohi.

na ũrĩa ũrĩte mbeca ciene nĩ acicokie Eni nĩ acokie nĩ acokie ciothe mbeca ciothe ciriarĩte acokie ciakĩra cia njobi nake barabara ndagatũrĩre mũbuko ta njũgũ nayo mbeũ njĩthĩ marauga gũtigwo kwa ceceni cia borithi kwao matũũra-inĩ tũtige gwakĩrwo borithi ta twĩ mĩkora twakĩrwo mathibitarĩ na mawĩra ma gũteithia anaka no tũtige gwakĩrwo borithi ta twĩ mĩkora Duare nake ndarakinyũkithio thĩ nĩ atumia a Kericho

reke tũthiĩ mwena ũngĩ mũmbunge wa thĩka augaga arĩ single na strong niä na ndäkä meraga ndä singo na strong no ingä cemania na boy gå kå thä ka ingä kä ra nayo yes yes yeah yeah yeah kana tiguo hau nĩguo mũheshimiwa

ĩno haha na nona ma application nĩ manjia gũka gũkũ Nĩ ũndũ- si ndio hivyo ĩ wawiri kwa wawiri ĩ ndũramũinia wega ĩ atumia gũkena ĩ ndũramũinia wega ĩ ha, ĩ, ĩ. hau nĩ wageria ĩ ene nĩ managĩ na icanjama cia kiumia njĩtagwo mwaũra wa Wanjikũ. Kwĩ maũndũ na hĩ nĩ managi ma kiumia.